Kanaaf immoo guyyaa gaddaa dabarsuun dirqama. Har'a yeroo baay'ee obboleessini fi obboleettoowwan hedduun yeroo isaanii keessatti jireenya keessatti ta'uu danda'a, waa hedduu keessatti ta'uu danda'a yaaddooti itti heddummaata. Mee kan nuti irraa dubbannu amma gabaabsinee laa tahzan hin yaadda'in waan jedhuudha. Hin yaadda'in. Yaaddoon obboleeyyan keenyaa tokkoffaa. Karaa ittiin cilaaja isaa, dawaa isaa, argannutu jira kitaaba Rabbii keessa. Lammaffata isaa irratti yaadda'uunuma sanatti waan nu geessu asbaabatu jira. Mee asbaaba sana jalqaba duraan dursinee walii wajjin haa ilaallu. Asbaabni yaaddootti nama geessu inni tokkoffaan Ar-rizqu, waa'ee rizqii keessatti ta'uu danda'a namni kan yaadda'u. Rizqiin harka Rabbii jiraachuun isaa beekamaadha. Namni fakkeenyaaf, An damoozan qabu. Ani damoozni kan koo xiqqoodha. Yooman akka abbaa abaluu kana mana gaarii hijaarradha, yoomin akka abbaa maalii kanaadha manaa gaarii fuudha, yoomin akka intala abbaa abaluu eeruma, wanni jedhu yaaddoo bifa akkasiitiin nama keessa jiraachuu danda'a. Wanni akkasii kun obboleeyyan Islaamaa irraa gabaabbachuutu nurraa barbaachisaadha. Wallaahi inni fuudha irratti yaaddoftus hin yaadda'in. Ganaa Rabbiin waan siif qaddare qaba, kan ati barbaadduun waliin si gahuudhaaf jira. Isiin eeruma barbaaddus wallaahii hin yaadda'in yaaddoftus wannati fiddu hin qabdu ganaa rabbiin Kan ati barbaadde yookaa Kan ati du'aa'ii gochuu jirtu dhufee si barbaaduudhaaf jira bakka ati jirtutti yaaddoftus bu'aa waan buuftu hin qabdu waan ta'eef yaaddoo irraa gabaabbadhun siin jedha waa'ee rizqii keessatti rabbiin rizqii namaa ofirra kaa'e obboleeyyan islaamaa wafi ssamaa'i rizqukum wamaa tuu'aduun rizqiin kan keessan samaa'ii keessa jira nuun jedha bara rabbiin Nahnu qasamnaa baynahum ma'iishatahum Jireenya duniyaa kana keessatti jiruu isaanii gidduu isaaniitti qoonnee jirra jedhaa bar Rabbiin. Rizqiin harka namaa hin jiru. Rizqi kan kee harka Arabaa hin keenye Rabbiin. Rizqi kan kee harka nama tokkoo hin keenye Rabbiin of irka kaa'e subhaanallah. Maal allaattii argaa hin jirtanuu? Mixii lafa deemtu argaa hin jirtanuu? Bineensa baddaatti galu argaa hin jirtanuu? Wallaahii Rabbitu razzaqaa jira. Qissaa tokkon isiniif himee darbuu barbaada. Qissaan kun waa'ee Nabi Suleymaan Nageenyi fi rahmani rabbii isarra ha jiraatu nama rabbiin mootummaa kenneef yaa rabbi mootummaa booda kan koo nama biraatiif hin kennamne wayii hin barbaachifne wayii naaf kenni jedhee rabbii ofii kadhataa ture nabi suleymaan nageenyi rabbiitii fi rahmanni isaa isarra ha jiraatu afaan raammo afaan mixii lafarra deemtu beeka nabi suleymaan najjaara wayiitu ture zamana nabi suleymaan najjaarri kun dhagaa wayii cabse alanni dhagaa cabsee jedhu raammo xiqqoo tokkotu achi keessa turte Garaa dhagaa keessaa ilaalaa, waa'ee rizqiitifan isiniin jedha. Yeroo inni cabsee jedhu raammoon xiqqoon tokko achi keessa jirti. Firii nyaataa xiqqoo tokkoo fi bishaan qaxraa xixiqqoo tokkotu dhagaa garaadhuma dhagaa kana keessatti raammoo kana bira jira. Achumaan baay'ee ajaa'ibsiisee najjaarri kun namichi dhagaa cabse kun dhagaa kanaaf raammoo kana walumatti qabee gara nabi Suleeymaan geessa. Nabi Suleeymaan afaan hayawaanaa hunda beeka waan ta'eef. Nabi Suleeymaan ni gaafate. Maal nyaattee jiraattaa garaa dhagaa kana keessatti jennaan Rabbii kan kootu na razzaqa. Waggaa tokkoof nyaatuma firee tokkittii kanatu na geessi, bishaan qaxraan kunis waggaa tokkoof na geessi. Gaafa waggaan dhumee jedhe fakkaataa isee Rabbiin kan koo na razzaqu malee hin hafnee jettee raammoon Nabi Suleymaaniin dubbatti Allaahu Akubar. Gaafa kana Nabi Suleymaan maal godha? Waan akka saaxinii yookaa waan iseen keessa teessu hojjateefii achi keessatti qaxraa tokkoo fi Nyaata firii sana irratti dabalee kennaaf raammoo kanaaf. Gaafa waggaan tokko gahee jedhu gaafa bananii ilaalanu bishaanis walakkaa qofa irraa dhugdee nyaata kanaan dura waggaatti xumurtu sanas hin xumurre walakkaatti galchitee jirti. Achumaan nabi Suleyman gaafatee maaliif fixuu diddee? Bishaanis hin finne, nyaatan sii kennes hin finne maaliif sobaan sa jedhee gaafa nabi Suleyman gaafatu deebii kana kenniteef Allaahu Akubar. Nama qalbii qabuuf gorsa guddaadha. Akkas jette. Kanaan dura yeroon garaa dhagaa keessa jiru Rabbii kan koo irratti hirkadhee jannaan Rabbiin na yaachisee na obaasa. Amma immoo sirratti hirkadhee ati nama waan taateef ka'atee dingata na irraanfattaa jedheetaniyyuu ofiif qusadhe subhaanallah ilaalaa deebii isiin kenniteef. Ammaa i'timaadii ala Allaah yeroon Rabbii kan koo irratti hirkadhee jiru Rabbiin kan koo nan dagatu jette. Garuu ati immoo nama waan taateef na dagachuu dandeessaa ka'een miidhama jedheen nyaata kana bifa kanaan qusatadhe jette Raammoon deebii kana kenniteef. Baay'ee garramame Nabi Suleymaan. Obboleeyyan Islaamaa! Wallaahi gorsa jabaatu keessa jira. Bakka jiraattu jiraattus rizqiin kan kee harka Rabbiiti. Rizqiidhaaf jettee hin yaadda'iin. Rabbi kan si razzaqu. Allaattiin qottee facaafatte miti kan isheen nyaataa jirtu. Irkannoo Rabbirraa waan qabduuf wallaahi Rabbiin ishee jiraachisaa jira. Inni lammaffaan kan yaaddoo namatti fidu waa'ee jireenyaa ta'uu danda'a. Al-Hayaa, Jireenya, Yeroo koo fakkeenyaaf ta'ee umriin kan koo gabaabbata, ta'ee dhukkubsadha, ta'ee rakkoon adda addaa natti dhufaa jedhee namni yaadda'uu danda'a. Isa kana irrattis hin yaadda'in obboleessa Islaamaa, obboleettii Islaamaa. Maaliifi jennaan qaxaroon Rabbiin siif qabe achis hin siqu, asis hin butamu. Rabbiin guyyaa qaxaroo kan keetii lafa siif kaa'ee jira. yaaddotus yaaddoon kanke kheeyrii Rabbiitti jabaachuudha ibaada Rabbiitti zikrii Rabbiitti jabaachuudhaan ala du'a irraa sin ambisu beeki Rabbiin waa'ee munaafiqtootaa keessatti dubbatee bar warra osoo lola kana dhaquu dhabaannee achitti hin duunuu turre osoo mana teenyee jiraanna jihaada irraa afnee warra jedhanii dubbatan waa'ee isaanii dubbatee Rabbiin qul law kuntum fii buyuutikum labarazalladhiina kutiba alayhimul qatlu ilaa madaajicihim Wallaahi osoma dhokattanii mana keessan diinqa keessan keessa jiraattaniis bakka Rabbiin itti duutu jedhee isinitti qaddare sana dirqama kan keessan baatanii achumatti ajjeefamtu jedhiin jedhe Rabbiin bakka qadaa kan keetii wallaahi hin haftu wamaa kaana linafsin an tamuuta illaa bi'idhnillaahi kitaaban mu'ajjalaa wallaahi lubbuu tokkoof hin taane kan iseen duutu ayyama Rabbiitiin malee jedha Rabbiin. Ajaja Rabbiitiin malee guyyaa si ajjeesuuf akka itti si ajjeesu Rabbuma qofaa beeka. Umrii kan kee khayrii keessatti khassabadhu malee yaaddoodhaan mataa kan kee of hin dhiphisin obboleeyyan Islaamaa. Nammi gariin kana keessatti yaadda'aa waan ta'eedhaaf. Gariin namaa ammas, Al-Thaalis, sadaffaa irratti, wanni yaaddoo namatti fidu, Al-Makruuhaat, waan jibbamaa arguu. Fakkeenyaaf ahlii ofii keessatti ahlii isaa dhukkubsachuudhaan, ofii isaatii dhukkubsachuudhaan, ilmoon isaa jalaa du'uudhaan, qabeenya dhabuudhaan, khassaruudhaan, waan adda addaatiin namni kun yaaddoo jajjabaa keessa galuu qaba. Kanaas hin yaadda'iin obboleessa Islaamaa, obboleettii Islaamaa. Maaliif yoo jette, Rabbiin kanaan dura waan qadare bakkaan gahaa jira qadara isaa. Qadara Rabbiitti amanuun kan kee dirqama. Nama du'e tokkos deebisuu hin dandeessu. Nama dhukkubsate tokkos fayyisuu hin dandeessu. Kan fayyisu eenyu? Allaah. Du'aa'ii gochuudhaan alatti ati. Abaluu kan koo maaf akkas na jalaa ta'e, haati kan koo maaf na jalaa dhukkubsatte, yeroo baay'ee kanaaf yaaddoo keessa galtee sammuu kan kee boqonnaa dhowwuu hin qabdu ati. Du'aa'ii gochuun qadara Rabbiiti, Rabbiin waan barbaade hojjetta jettee Rabbitti deebisuu. Kanaan alatti yaaddoo fi waan adda addaatiin yoo guutamte ammas ati ibaadaa Rabbii irraa booda deebi'uudhaan ala Bu'aan ati buuftu tokko jiraachuu hin danda'u obboleettii Islaamaa, obboleessa Islaamaa. Kanaaf ilaajni waan kanaa hundi immoo maal keessa jira? Rabbiin Qur'aana keessatti ana kadhadhaa isin irraan taqabbalaa jedha. Du'aa'ii Rabbiin kadhachuu. Gariin namaa maal jedha? An du'aa'ii kanas bu'aa isaa hin agarre. Akkas hin jedhin. Du'aa'ii ati har'a kadhatte kana Rabbiin walitti siif qabaa jira. Hadiisa keessatti akka dubbatamee jiru guyyaa qiyaamaa jedhan warri ar'a addunyaa irratti Rabbiin kadhatanu jannata keessatti khayrii akka tabbaa wayii argu jedhan. Yaa Rabbi khayriin kun eessaa bahe jennaan isa isin addunyaa irratti kadhataa turtan sababaa addunyaa irratti isiniif hin kennamneef iyyuu har'a walitti qabamee isiniif kenname. Yeroo akkana isaaniin jedhamu gammadanii jedhan jannata keessatti addunyaa irratti kadhaan kan keenya tokko iyyuu osoo nuuf taqabbalamuu dhabaatee har'a khayriin keenya akkasitti baay'atee nuuf kennamee jedhu jedhan subhaanallah. Du'aa'iitti jabaachuun sirraa barbaachisaadha. Yaaddoo hunda keessatti inni lammaffaan cilaaja yookaa karaa yaaddoo keessaa furmaata sii dhufu zikrii Rabbii baay'isuu. Alaa bizikirillaahi taxma'innul quluub. Zikrii Rabbiitiin kan haalli kan kee, akkaataan kan kee kan siif razzaqu, siif gad ragga'u, kan ati rizqii gaarii ittiin argattu, kan ati sabaata gaarii ittiin argattu, kan sammuun kan kee waa tokko tashwiisha dhabu,